नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे भगवानक कृपा से अहाँ सब ठीके है तो चलू हम अहाँ सबक लेल एक बेर फेर से लग उपस्थित छी क्लास नौवा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्ड से संबंधित अछि तऽ अपना लोकनि पिछुलका अ, क्लास में जे छै मतलब कुल मिला कऽ पदखंड अपना लोकनि पढ़ि रहल छी एहिमे पाँच टा चैप्टर अपना लोकनि पढ़ि लेने छी आइ पढ़ब जे छै अपना लोकनि चैप्टर नंबर छओ जकर शीर्षक अछि नारी आओर हिनकर जे लेखक छै से के छै देखियौ हंसराज तऽ ई बहुत छोट चैप्टर अछि एहिमे बेसी क्वेश्चन नहि बनैत अछि तैयो जे छै बीस टा एम सी क्यू के माध्यमसँ ई पूरा चैप्टर अपना लोकनि समाप्त करब आओर एकर जे अभ्यास प्रश्न है तकर उत्तर सेहो जानब चलू देखियौ कहै छै नारी कविताके रचयिता के छथि आ बताउ ई क्वेश्चन हम उत्तर नहि बतायब चंदा झा अछि हंसराज अछि राजकमल चौधरी अछि कि जीवकांत अछि एकर उत्तर की है अहाँ सब जे छै कमेंट बॉक्स में बतायब अगिला प्रश्न देखियो कहे छै हंसराजक मूल नाम की छलै की छलै बताओ नंदनाथ झा छलै हरिनाथ झा छलै देवनाथ झा छलै कि उमानाथ झा छलै एकर उत्तर की हो जायत अहाँ के क भ जायत मतलब नंदनाथ झा छलै अगिला प्रश्न देखियौ हंसराजक जन्म कतय भेल छलनि तऽ मधुबनीमे उजान दरभंगामे सहरसामे सुपौलमे एकर उत्तर की हो जायत उजान दरभंगामे ठीक नहि कतय छलनि उजान दरभंगामे मतलब दरभंगामे हमहूँ रहै छी आओर अहाँ सब जे छै कोन कोन जिलामे रहै छी कमेंट बॉक्समे बताउ कोन कोन जिलामे रहै छी सब बताउ कमेंट बॉक्समे अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै हंसराजक जन्म जे छै कखन भेलै कखन भेलै हंसराजक जन्म देखियौ अट्ठाईस अक्टूबर उन्नैस सए अट्ठाईस ईस्वी को एगारह अप्रैल दू हजार एक ईस्वी को पंद्रह अगस्त उन्नैस सए अट्ठाईस ईस्वी को कि छब्बीस जनवरी उन्नैस सए तीस ईस्वी को नहि एकर उत्तर की होयत अहाँके अट्ठाईस अक्टूबर उन्नैस सए अट्ठाईस ईस्वी के जे छै हंसराज जी के जन्म भेल छलनि कहिया भेल छलनि अट्ठाईस अक्टूबर जे छै उन्नैस सए अट्ठाईस ईस्वी को हंसराज जी के जन्म भेल छलै अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै हंसराजक निधन कखन भेलै नहि तऽ हंसराजक जे छै निधन कखन भेलै बताउ दस अप्रैल दू हजार एक ईस्वी कऽ एगारह अप्रैल दू हजार एक ईस्वी कऽ बारह अप्रैल दू हजार एक ईस्वी कऽ कि तेरह अप्रैल दू हजार एक ईस्वी कऽ हंसराजक जे निधन भेल छलनि से भेल छलनि एगारह अप्रैल दू हजार एक ईस्वी को कहिया भेल छलनि बताउ एगारह अप्रैल दू हजार एक ईस्वी को हंसराज जी के निधन भऽ गेल छलनि आब एहिसँ अगिला प्रश्नक जे छै अपना लोकनि उत्तर जानब हंसराज उन्नैस सए तिरसठ से उन्नैस सए सत्तर धरि कोन पत्रिका के जे छै उप संपादकक छलाह की भए भऽ गेल देखियौ मिथिला दर्शन मैथिली संसार मिथिला मिहिर की मिथिला मिथिला महेश मैथिली भारती एकर उत्तर की हो जाता है कि मिथिला मिहिर मतलब हंस राज उन्नैस सए तिरसठ से लऽ कऽ उन्नैस सए सत्तर धरि जे छै मिथिला मिहिर पत्रिकाके जे छै उप सम्पादक छलाह एकर उत्तर जे छै अहाँके ग भऽ जायत मिथिला मिहिर

कथी अछि बताउ कविता अछि कथा अछि नाटक अछि स्मरण अछि तऽ एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके कथा की भऽ जायत एकर उत्तर कथा जे छै एकर उत्तर भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ जो दिल से कोन विधाक कृति अछि नहि कविता अछि उपन्यास अछि लघु कथा अछि कि निबंध अछि एकर उत्तर जे छै अहाँके गौ भऽ जायत मतलब लघु कथा अगिला प्रश्न देखियौ संभाव कोन विधाक कृति अछि नहि की भऽ जायत कविता नाटक उपन्यास की कथा बात संभाव के कऽ रहल अछि तऽ की भऽ जायत अहाँके ई कविता भऽ जायत एकर विधा की भऽ जायत कविता भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै ओ जो कहलनि कोन विधा के कृति अछि कोन विधा है बताओ नाटक है भेंट वार्ता है स्मरण है कि उपन्यास है तो एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके भेंट वार्ता की भऽ जायत एकर उत्तर ओ जो कहलनि एकर जे विधा है से भेंट वार्ता अगिला प्रश्न देखिए बिसरल बिसरल कोन विधा के कृति अछि स्मरण अछि कविता अछि कथा अछि कि नाटक अछि तो जे छै क भऽ जायत मतलब स्मरण नारी कविता कोन पुस्तक से लेल गेल अछि सतनजासँ समकालीन मैथिली कवितासँ सम्भावतः सखी परातीसँ नहि तकर तऽ की भेलै अहाँके समकालीन मैथिली कवितासँ जे छै नारी कविता लेल गेल अछि

आब देखियौ कहै छै कविता मे नारी के कोन रूप में देखाओल गेल अछि बताओ देवी के रूप में विदुषी के रूप में अबला के रूप में कि वीरांगना के रूप में एहि कविता में जे छै नारी के अबला के रूप में देखाओल गेल अछि ओना नारी ककरो से कम नहि अछि ने नारी जब नारी जखन दुर्गा के दुर्गा मैया के रूप धरैत अछि ने तऽ केहन केहन के छक्का छोड़ा दैत अछि ने चलिए अगला प्रश्न देखिए कहे छै कविता में कौन समाजक चित्रण भेल अछि आधुनिक समाजक लोकतांत्रिक समाजक पुरुष प्रधान समाजक कि समाजवादी समाज तकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके पुरुष प्रधान समाज के एहि कविता में चित्रण भेल अछि तकर उत्तर जे छै गौ भऽ जायत पुरुष प्रधान मतलब जे छै अखनो नारी जे छै पुरुषेके अनुसार चलैत अछि तऽ मतलब ओकरे कहल जाइत अछि पुरुष प्रधान केना मतलब जेना आब इलेक्शन है ठीक तऽ वोट दैके समय आयल नारी जे छै अपने मनसँ लगभग हमरा लागैए कि अपने मनसँ कोइ वोट दैत अछि आ दर्द होइत अछि अलग बात छै लेकिन पुरुष जे छै ओकरा कहैत छथि ओकरे नहि ओकरे वोट देबाक चाही तऽ ओकरे लोक जे छै वोट दऽ दैत अछि ई एगो प्रसिद्ध उदाहरण अछि ताहि दुआरे हमरा लागैत अछि कि एखनो जे छै ई समाज पुरुषे प्रधान अछि लेकिन प्रस्तुत कवितामे ककर चित्रण कयल गेल अछि बताउ किसानक जीवन के मिथिलाक नारीक दैन स्थिति के मजदूरक जीवन के कि छात्र जीवनक के तकर उत्तर की भेटत अहाँके मिथिलाक नारीक दैन स्थिति के जे छै एहि चैप्टर के माध्यम से चर्चा कयल गेल अछि अगिला प्रश्न देखियौ मिथिलाक नारी कोन गुणक प्रतीक छथि कोन गुण के प्रतीक छथि बताओ क्रोध के त्याग आ सहनशीलता के अवश्य के अहंकार के तो उधर की वजह कहा कि त्याग आ सहनशीलता मिथिला के नारी में ये गुण अछि कोन गुण त्याग आ सहनशीलता सब नारी जे छै त्यागी होइत अछि आओर सहनशील होइत अछि ओ कुछो त्याग कऽ सकैत अछि ने अपना जे छै सर समाजक लेल बेटा बेटी के लेल पुरखक लेल कुछ भी महिला जे छै त्याग कऽ सकैत अछि ताहि दुआरे जे छै मिथिला के नारी के की कहल गेल अछि बताउ त्याग आ सहनशील कहल गेल अछि सहि सकैत अछि कतबो कष्ट सहि सकैत अछि मिथिला के नारी अगिला प्रश्न देखियौ कविताके मुख्य भाव की अछि प्रकृति के वर्णन हास्य व्यंग नारी के पीड़ा आ सामाजिक व्यवस्था देशभक्ति एक उत्तर की भेटत अहाँके नारी के पीड़ा आ सामाजिक व्यवस्था नहीं नारी के पीड़ा और सामाजिक व्यवस्था एक उत्तर जो है अहाँके गौ भऽ जाइत अगिला प्रश्न देखियौ कवि नारी के जीवनक माध्यम से की देखाबऽ चाहैत छथि आर्थिक विकास राजनीतिक चेतना समाज में नारी संघर्षपूर्ण जीवन की वैज्ञानिक प्रगति एकोतर की होयत अहाँके समाज में नारी संघर्षपूर्ण जीवन के जे कवि एहि चैप्टर के माध्यम से देखाबऽ चाहैत छथि चलू एहि प्रकार से चैप्टर समाप्त भऽ गेल आब एहिमे जे छै बहुत कम मतलब अपन अपना लोकनि प्रश्न अभ्यास एहिमे जे छै बहुत कम प्रश्न अछि चैप्टरो छोटे अछि चलू पहिल क्वेश्चन देखब नारी शीर्षक कविता के लेखक के छै आ बताओ ई क्वेश्चन जे छै कते आसान अछि कहै छै नारी शीर्षक कविता के जे लेखक छथि से हंसराज छथि के छै हंसराज अब अहाँ सब एहिमे उत्तर बताउ कि हंसराज के जन्म कहिया भेलै नहि निधन कहिया भेलै जन्म कहिया भेलै और निधन कहिया भेलै एकर उत्तर से जे छै अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बतायब आ नहि बतायब तऽ बुझ लियौ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै हंसराज जी द्वारा रचित कोन कविता अहाँके पाठ्य पुस्तक में संकलित अछि कहै छै हंसराज जी के नोर कविता पाठ्य पुस्तक में जे छै संकलित अछि नहि चलू अगिला प्रश्न देखियौ देखिए हंसराज जी के मूल नाम की थी देखियो हंसराज जी के मूल नाम छल मंत्रनाथ झा छल नहीं एकरा कहै छै नारी शीर्षक कविताक नारी कनैत अछि कि नहीं देखियो कविता कविताक नारी केवल कानिते नहीं अछि परिवारक दुख दुख दर्द से सेहो जे छै व्यथित अछि अगिला प्रश्न अछि नारीक देवर महाराज छै ई साधारण व्यक्ति देखियौ नारीक देवर जे छै साधारण व्यक्ति छै महाराज शब्द व्यंग रूपमे जे छै कहल गेल अछि मतलब व्यंग रूपमे भेल अछि नहि महाराज जे छै व्यंग रूपमे भेल गेल अछि मतलब देवरके महाराज कहैके मतलब की अछि महाराज नहि अछि कतहुके राजा नहि अछि व्यंग कयल गेल अछि नहि अपना लोकनि कहै छी दारा सिंह छथि जे केओ बलक प्रयोग करैत अछि तऽ अपना सब नहि कहै छी दारा सिंह छथि तेनाहिते अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै नारी शीर्षकक आधार पर लिखू जे भार खयलासँ की सब होइत अछि देखियौ भार खयलासँ लोक चिन्तासँ मुक्त भऽ जाइत अछि नहि चैनसँ सुति सकैत अछि चलू एक बार देखियौ भार के खाइत छथि तऽ भार जे छै नारी के पति जेठ भाई खाइत छथि नहि नारी के पति मतलब नारी के पति ने नारी के पति के जेठ भाई होइत अछि जकरा भैंसुर कहै छी मतलब महिला के लेल वह खाइत अछि आ कहै छै देव महाराज पुरुष एहिमे महाराज शब्दक व्यंग्यार्थक लिखू की कहै छै देखियौ महाराज शब्दक प्रयोग व्यंग रूपमे भेल अछि कारण देवर जे छै काज नहि करैत छथि आ भोजनक समय मात्र उपस्थित होइत अछि मतलब भरि दिन जे छै देवर महाराज घुमैत अछि आ जखन भोजन बनत कि देवर महाराज उपस्थित भऽ जाइत अछि आ ओकरा जे छै नीक निकौटा चाही नहि आनि कऽ नहि देत लेकिन ओकरा नीक निकौटा चाही ताहि दुआरे जे छै एहि पाठके माध्यमसँ देवलके महाराज कहल गेल अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै नारी शीर्षकक आधार पर पुरुष वर्गक क्रियाकलाप से परिचय कराओ देखियौ कविता में पुरुष वर्ग घरक काज में सहयोग नहीं करैत अछि जाहि से संपूर्ण भार नारी पर पड़ जाए अछि ने एक और प्रश्न है कि कवि कवि पठित कविता के आधार पर पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश दियो कहे कविता में परिवारक आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय देखाओल गेल अछि घर में अभाव गरीबी आ असुविधा के वातावरण अछि तऽ चलू एहि प्रकारे इहो चैप्टर अपना लोकनि पढ़ि कऽ डिटेल्स रूपसँ समाप्त कऽ लेलहुँ अहाँ सब सुंदर सुंदर हस्ताक्षर के प्रयोग कऽ कऽ सुंदर सँ नोट्स बनायब और क्लास में तैयारी करब तऽ चलू आइ अहाँ सबक क्लास एतै धरि रहत जय मैथिली जय मिथिला जय बिहार जय माँ जानकी